Ramandeep Kaur i chu sawn a ni a, Kachar SP a dah luh a nih hnuin Ramandeep Kaur chuan media te zawhna chhangin Kan hun tawn mek hi thil satliah a ni lo va, mahse thu neitu sang zawk te an inbe mek a, hmun hlauhawm leh indona mual a nih avangin thil thlenna hmuna cheng tih loh pawn lam mi tan a hmun hi tlawh phal a ni lo va, kan CM ngei pawh nimin lamah khan a lo inlan miah loh kha tiin a sawi a. Inkahna thlen hnu hian Assam CRPF company paruk te, a hmunah tir luh an ni tawh a ni. Ram ri buaina chungchanga Assam Chief Minister Daw Thehzia chu kan hre theuh a, nimin lama media kaltlanga a thuchhuah zawng zawng te chu awih tur ber hriat a har sa a, thil thleng reng reng a letling zawng zelin a tarlang a ni ber. Twitter lama Assam sipai paruk lai thi angin a tarlang a, mahse heng sipai thi te vuina neih a nih lai hian ruang panga chiah hmuh tur a awm a, an Chief Minister hian pakhat hle patum a ni mahna.

kawngpuiah tar te an hal a. He thu hi Union Home Secretary Ajay Kumar Bala hnenah hriattir a ni a. Mahse, hemi chungchang pawh Assam lam thuneitute chuan kawngpui danchah engmah a awm loh thu an tarlang leh bawk a. Tin, Assam Chief Minister chuan an mipuite leh khawvel mithmuhah thiamchhan a tum luatah mi thenkhat dem a kai ve mek bawk a. Central lam thuneitute inrawlh mek laia boruak tipun lun zawnga a khawsa lui zel chu thil tul lo tak a ni titu an awm ve nawk bawk a, tin, party zawnga inbeihna an ramah thleng ve mek bawk niin a lang a, Congress party chu thawm nei lian ber an ni bawk. An Chief Minister Biswa Sarma-in Mizo sipaiten LMG silai an hmang tia press conference-a a lo tarlan tawh chu a dik ngei em tia a hmun a kal a enfiah an tum a, mahse, ramria inkahna hmun hi sorkar official tan pawha luh chhuah a khap tlat lawisia tiin an lo sawi ve mek bawk a ni. Vawiin July ni sawmhnih pariat chawhma lam khan Mizoram Home Secretary Pu Lalnunmawia Pachuau leh DGP SBK Singh te chu Union Home Secretary Ajay Bala chuan a office ah a kawm a. Pu Lalnunmawia chuan meeting hi chawhnu lama chhunzawm leh a nih tur thu a sawi a. Tin, vawiin tlai darli khan Home Secretary hian Assam lam thuneitu te pawh a kawm ve bawk niin tarlan a ni. Vawiin tlai darli leh chanve khan meeting hi neih chhunzawm leh a ni a. Assam lam thuneitute hian Vairengte auto rickshaw stand atanga Mizoram Police te chawlhsawn turin an nawr chhunzawm leh a. Mahse, Chief Secretary Pu Lalnunmawia Chuaongo chuan nasa taka hnialin Mizoram sawrkar leh Mizo mipuite duhdan a nih loh thu leh kan tawlhsawnna chhan tur a hriat loh thu sawiin a tarlang a ni. Rei tak an inbiak hnuin Mizoram leh Assam lam chuan ramria Police duty tir leh chu an remti tlang a, tin, Police duty ten tha taka hna an thawh theih nan sorkar laipuia Ministry of Home Affairs rawn chunga ruahmanna felfai tak siam an remti a, ramri buaina chingfel turin zai ngai tawn chung leh harsatna dang siam lova inbiak chhun zel an remti bawk. Ramri buai chungchangah hian Home Secretary nena thutkhawm hi July thlatir lam atang khan Mizoram leh Assam Chief Secretary leh DGP te hian an lo nei tawh bawk a, mahse thutkhawm an neih ho reng lai hian kan hriat theuh angin nimin piah July ni sawmhnih paruk khan ramriah nasa taka inkahna a chhuak a, Assam lam atangin sipai panga thiin mi sawmnga chuang zet an inhliam nia tarlan a ni. Vawiin chanchin kan hriat theih chinah Saihapui leh Vaireng te lamah te boruak sosang leh chhiatna thleng emaw sawi a awm lova, thuneitute thuchhuak ngaihchan mek a ni. Aw le, thirtute, video thar nen a hmun ngaiah kan inhmu leh vek dawn nia, ka lawm e.